Oh Fox, mir kréien e Stuerm! Mengs de? Jo, ma kuck der déi Wolleken un! Mir mussen d'Saachen erandroen, soss gi se fortgeblosen. Mä d'Fënsteren zou!
Haut bléist et awer schéin. Oh, do ass se jo. Moie Fonsi, kuck mol hei. Solle mer mäin Draach fléie loossen? Euh, ech géif an denger Plaz elo keen Draach fléie loossen. Du gesäis dach, wat ënnerwee ass. Euh, wat dann?
Ma da kuck emol dohannen, gesäis de et net? Spär séier d'Dieren an d'Fënsteren zou, Eileen, soss geschitt der nach eppes.
Salut Fox! Moien Eileen!
Ech hu keng Zäit, ech muss alles zouneelen. Du weess jo, wat gläich geschitt. Maach du och alles zou!
Hä? Mee wat geschitt dann? Hei! Et ass eppes ënnerwee, eppes ganz Schlëmmes. Mer mussen d'Fënsteren an d'Dieren zouman. Mee wat ass et? Ech hu keng Dieren a keng Fënsteren, et ass mer egal, ech fäerte guer näischt. A wann et fuerchtbar grujeleg ass an ellen a geféierlech? Da schorr guer net, ech si staark wéi den Herkol Gréng. Bleif bei mer, ech passen op dech op. Wierklech?
O merci Kayl, ech droe séier mäin Draach eran, da kommen ech. Bis duerno, Fee. Oh, ah, ah, oh, oh, oh nee, komm zurück!
Ech hoffen d'Eileen huet alles zougespaart. Ech hunn eng Iddi, komm mir invitéieren et einfach bei eis, da spille mer eppes bis de Stuerm laanscht ass. Tjo, dat maache mer.

Moie Fox, wat mëchs du dann hei? Et ass e Stuerm ënnerwee. Ech sichen d'Eileen.
Ass et bei dir? Nee, et ass net hei. Oh, wou ass et dann nëmmen?
Eileen! Eileen! Eileen! Wou bass de?
Eileen!
Kayl, hues du d'Eileen gesinn? Ech hunn nach virun enger Minutt mat em geschwat. Et wollt nach séier säin Drach heembréngen an dann wollt et bei mech kommen. Ech beschützen hatt jo. Viru wat dann? Dem Stuerm? Hm, virun eppes ganz Grujelegem a Geféierlechem. Ge grujelech?
Ge geféierlech!
Autsch! D'Eileen ass net doheem, mir fannen et net. Oh nee, hoffentlech ass näischt geschitt, mir mussen et sichen. Eileen!
Eileenchen!
Eileen! Wou kann et dann nëmme sinn? Mer hunn dach iwwerall gesicht.
Eileen! Do bass de jo! Et kënnt! Wat kënnt?
En eeklegt Monster! Wéi?
Wat fir e Monster? Et sëtzt am Séi an huet mäin Draach! E Monster?
Wéi gesäit et dann aus? Et ass grouss!
Riseg! Nach vill méi grouss wéi e Ris! Awer bestëmmt net méi grouss wéi ech! O dach, nach vill méi grouss Wéi en Haus. An et ka schwammen an och fléien. Hat et Flilleken?
Jo, sou wéi ech. A sechs Been. An eng laang Maul mat véier Zänn dran. An et huet e Schwanz wéi e Fësch. An et ass voller Schuppen. Ass et en Draach?
Späiz de Feier?
Nee, dat net. Wéi eng Foarf huet et?
Et ass gro mat bloe Sträifen an um Kapp huet et orange a rosa Tëppelen. Oh nee, ech fäerten. Et ass fuerchtbar. Mee de Kai geet et beetschen, hee fäert näischt.
Déi Freed deelen ech gäre mat iech. Mär maachen dat zesummen. Mär huelen dem Monster den Drach ewech an dann joe mer et fort. Awer d'Monster ass méi grouss wéi mir alleguer zesummen. Et ass vläicht grouss, mee et ass ganz alleng. Mir sinn zu een, zwee, dräi, e puer.
Als éischt kucke mer eis et dann awer emol un. Mer musse ganz roueg sinn. Mee et ass geféierlech! Sechs Been, grouss Zänn. A Krallen.
Krallen!
Schaarf Krallen! Roueg!
D'Fonsi huet Recht, mär kucke fir d'éischt wat et ass an dann zerklappe mer et. Bleift alleguerte ganz no beim Keil. Roueg, kee Mucks, soss héiert d'Monster eis jo kommen! Léift Monster, wou bass de? Komm raus!
Ech gesi kee Monster. Kuck, do ass den Draach!
D'Monster ass am Waasser, et lauert op eis! Keil, hëllef! Waart op mech!
Kuckt! Oh nee, do ass et! Dajee!
Komm eraus, wann s de dech traus! Gëff mer den Draach, du Monster! Hiahuu! Dahu! Weis dech, oder fäerts de de Keil! Da wat?
Dat ass kee Monster! Ma dach! Kuckt emol déi Zänn! Ma da kuckt dach emol an den Himmel!
Do ass nach eent! Dat ass kee Monster! Dat ass eng Wollek! An d'Wollek spigelt sech am Séi!
Dann da gëtt et guer kee Monster? Bass de sécher? Ganz sécher!
Kuck! An am Waasser geschitt dat selwecht. Aha!
Dat hunn ech mer jo geduecht. Hei! Däin Draach! Merci Kayl! Ah, de Stuerm zitt weider, endlech! Oh jo, déi grujeleg Wolleke sinn alleguer fort! Kuckt emol do, e risege Fox! Wou dann? Ech gesi kee Fox! Ma da kuck do uewen, do flitt en! E Fuuss, ewéi ech! Ah, elo gesinn ech en och. Oh, kuck, e Ballon! Ah jo! Wat ass dat schéin! A kuckt emol do, e Pinguin! Wow, se si wonnerschéin!
Ech gesinn nëmme Wolleken.
Kuck emol, Fonsi, do bass du! An do d'Melusina! An do, kuck, kuck, déi do gesäit aus ewéi de Kayl! Wéi Märder, da!
Déi do gesäit aus ewéi eng Molbierstaart! Ech mengen awer et ass eng Framboistaart. Oh nee, dat sinn doudsécher Molbieren!
Elo gesinn ech och eppes, hei kuck kuck, déi dote Wollek gesäit aus ewéi dem Eileen säin Drach.